an dësem Thema ee Grondsaz fir mech an och fir d'Pirate wichteg ass, an deen ass, manner Daten a just do, wou se Hëllef bréngen. Et ass net, datt mer elo e Versprieche maachen an Digital first an Prioritéit digital an alles an ëmmer méi Daten erhiewen, wou mer herno net wëssen, wat dermat geschitt, well Déi Date sollen net derzou déngen, dass en d'Bierger herno kënne méi iwwerwaacht ginn. Déi Date sollen net derzou déngen, dass en nei Datekrake sollen entstoen. An dat ass eben déi Tendenz, déi geféierlech ass. Mir hu virun zwou Wochen eréischt eng LSAP-Motioun hei ofgeleet, wou esou eng Datekrak sollt entstoen. Zu all Moment muss de Bierger wësse wéini a wou wéi eng Daten erhuewe ginn a wat domat gemeet gëtt. Transparenz ass dat héchste wat d'Ministesch muss op all Gesetz schreiwen, op all eenzelne Prozess wat hei am Land mat den Date wäert geschéien. Well wann Date verschafft ginn, muss et dem Bierger méiglech sinn ze kucken, ween zu wéi engem Zäitpunkt wat domat gemeet huet. An do komme mer op KI, well do gëtt et schwiereg. Dessen si mer eis bewosst. Dat gëtt ganz schwiereg fir nozevollzéien, well wat méi KI wäert agesat ginn, wat se méi vernetzt wäert agesat ginn beim Staat, wat manner herno nozevollzéien ass, wat mat den Date vun den eenzelne Leit geschitt ass. An dat ass ee vun de grouse Risikoen, dass een herno eng Datekraak geschaf huet, déi een herno net méi am Käfeg kann halen, do kommen ech awer nach eng Kéier drop zeréck. Jo, de MyGuichetlou huet ënnert dëser Regierung, ënnert de viregte Regierungen e grouse Fortschrëtt gemeet, dat muss een zougestoen. Ech benotzen MyGuichet selwer oft a fonctionnéiert tadellos, also et kann een net reklaméieren. Et kann een elo nach soen, ech hat deemools d'Question, D'Parlementaire, firwat de Führerschäi, war et d'Carte d'identité an esou weider am Wallet an esou, déi Geschichten an net fonctionnéieren, do kinnt ee méi modern sinn. Ech mengen, et ass heiansdo e bësse wéi bei de Banken, dass elo eng Bank kritt ugekënnegt, emol vläicht am Hierscht op Apple Pay ze goen. Wësst Der, heiansdo ass et beim Staat och esou, et zitt een alt e bëssen no. Do wär vläicht e bësse méi Energie, wou Der kinnt opbréngen, fir alleguerten déi Saachen, wou dem Bierger am Alldag direkt géingen hëllefen. Et wär jo cool, wann ee säi Führerschäin oder seng Carte d'identité einfach an der Wallet hätt an et kinnt ee se iwwerall weisen. Natierlech muss een, och wann ee wëll um digitale Liewen deelhuelen, den Internetzougang hunn. An dat ass ee vun de Problemer, déi mir gesinn, datt d'Präisser, fir datt een iwwerhaapt am Internet surfe kann, de Leit awer ëmmer méi dervulafen, wann ee vergläicht, wéi déi an de Jore gestige sinn, sief et um Mobillen, wéi och doheem. Dofir hunn ech och haut eng Motioun matbruecht, an dat wäert keen iwwerraschen, fir free Wifi duerch d'Land, fir dass en d'Leit, mir schwätzen alleguerte vun deem Digitalen, och kënnen e fräien Zougang dozou kréien. Well wa mer iwwert de MyGuichet schwätzen, däerfe mer net déi Feeler maachen, wéi d'Banken et gemeet hunn, dass en d'Leit herno gezwonge sinn, op digital Weeër ze goen an dann awer kee méi ufannen. Well et ginn nu emol Leit, déi kënnen den digitale Wee net goen. An do kommen ech op déi Diskussioun zeréck vum LuxTrust. Jo, dass. Vläicht haut am Digitale méi sécher, wann een déi App huet, woubäi een dat nach ëmmer kann a Fro stellen. Mee alleguerten déi Leit, déi de Smartphone net hunn oder déi aner Méiglechkeeten net hunn, déi traueren nach ëmmer deem alen Tocken no. An dat ass ee vun de Problemer, wou mer eigentlech méi Leit an engem gewëssenen Alter verschreckt hu wéi se mat u Bord ze huelen, wa mer eng Digitaliséierung wëllen. Dann zu deene bësse méi negative Punkten. Kritesch kann een och kucken, wéi eng Software beim Staat agesat gëtt. Ganz rezent en Dateleak bei der Police vun enger israeelescher Software, déi agesat ginn ass. A wa mer dann bei dem israeelescher Software sinn, kommen ech net ronderëm fir dat Thema, wat ech hei schonn gefillt honnertfach ugeschwat hunn, Pegasus. Dëse Staat. Verdreift, also setzt Pegasus net op déi schwaarz Lëscht, net op déi rout Lëscht. Et däerf nach ëmmer iwwer Lëtzebuerg verkaf ginn. Pegasus, fir déi et net wëssen, ass en Trojaner, wou Mënscherechtler, Journalisten ausspionéiert gi sinn, wou elo rezent d'Hamas ausspionéiert bzw. Gaza ausspionéiert ginn ass, wou immens vill Verletzunge gemeet gi sinn am Dateschutz. A Lëtzebuerg hu vill där Rieden hei gehal, deemools war et d'LSAP, wou de Wirtschaftsminister an den Ausseminister ëmmer fir Pegasus geschwat huet an dat net ënnerbanne wollt. Ech hoffen, mat der neier Regierung stousse mer do op méi oppen Oueren. Dat stëmmt ganz kloer. Ech hat hei ganz kloer Interpellatiounen iwwer Pegasus. Souwuel Dir wéi den Här Asselborn hunn et all Kéiers hei verteidegt. Dir hutt Motiounen ofgeleent, dass Pegasus net méi sollt iwwer Lëtzebuerg verkaf ginn. Also, Här Fayot, mir kënnen et nosiche goen. Ja, komm, mir ginn et nosichen, dass Der d'Motioune vu PEGASUS ofgeleent hutt. Ja, gären, gären. Mir kënnen dat herno gären nosiche goen, wéi oft d'LSAP hei geschwat huet, dass de PEGASUS weiderhi soll hei verdriwwe ginn an dass dat de Problem net agesinn ass. Ech hat nämlech eng Heure d'actualité deemools mam Här Asselborn hei, dat weess ech nach ganz genau.

Wann een digital schwätzt, heescht et net, dass en d'Bierger sollen iwwerwaacht ginn. A mir hunn awer nach ëmmer hei am Land eng Virratsdatespäicherung, wou d'office all Uruff protokolléiert gëtt, all Uruff erfaasst gëtt. Och dat ass ee Punkt, wa mer vun digitale Lëtzebuerg schwätzen, wat net soll virkommen, well och do ginn et Privatfirmen, déi déi Daten erhiewen. A wa mer bei de private Firme sinn, si mer bei deem aner Dateleck, wat viru 14 Deeg war. Dat war Indigo. Dat heescht, et gi verschidde Gemengen, déi forcéiere jo well hir Bierger, wa se op ëffentlechem Terrain, mol net um Parkhaus, um ëffentlechen Terrain beim Bäcker, wann Der wëllt e Bréitche kafe goen, stinn, hir Plack anzeginn. Sou, lo waren alleguerten déi Date vun esou vill Méint ëffentlech aseebar. Dat heescht, et konnt een e Profil erstellen, wee wéini wou e Parkticket hat, mat wéi enge Placken. Dat ass net dat Digital Lëtzebuerg, wat mir eis virstellen. Et ass genau dat, wat een net soll maachen. A wann een esou Systeme mécht, soll een dat net op privat Firmen ofwälzen. Dat soll de Staat garantéieren, datt do den Dateschutz erhalen ass, well hei war et jo en plus nach iwwer auslännesch Server gelaf, esoudatt en alleguerten déi Daten herno am Internet waren a gehackt gi sinn. Esou, nun hunn ech mer hei nach emei de Gemengen opgeschriwwen, och nach esou e Lieblingsproblem, wa mer vum digitale Gemenge schwätzen, ausser d'Stad Lëtzebuerg, déi ass do ausgeholl, de SIGI. Also, mer haten och do Dossieren, ech mengen, virun dräi, véier Joer hei, de SIGI hätt mer deemools, deemools war de Moment, wou mer hätte kinnte soen als Chamber, mir reforméieren dee SIGI, dass en déi Leeschtung bréngt, woufir d'Gemenge ganz vill Geld bezuelen. An, Här Fayot, Dir kënnt Iech erëm opreegen, deemools war et eng rout Inneministesch, déi dat blockéiert huet, dass de SIGI endlech dat kinnt bréngen, firwat dass d'Gemengen esou vill Geld, bezuelen, well et ass schéi wann d'Regierung eppes mécht, mee d'Gemenge mussen nozéien an d'Gemenge willten nozéien. Ech schwätze mat ville Gemengepolitiker, da gi se ëmmer erëm gebremst vum SIGI an do ass eis kloer Meenung, datt de Staat sollt higoen an de Gemengen eng Hand mat upaken an datt d'Gemengen net mussen iwwert e SIGI fuere fir dat ze maachen. An dann awer nach e puer esou Punkten opgeschalt, eSanté, Horeca. D'Zäit ass eriwwer. Mee ech hunn awer nach eng Motioun. Ma jo, ech verstinn, datt déi Rout net ëmmer frou si bei deene Saachen, wou ech aus der Vergaangenheet gesot hutt. Jo, jo, Här Fayot. Ech hunn nach eng Motioun matbruecht. Dat éischt ass déi fir de Free Wifi. An déi zweet Motioun ass déi, well mer haut iwwer KI schwätzen, hunn ech KI dann och gefrot, wat déi eenzel potentiell Risike sinn. An do hunn ech KI dann eng. Resolutioun, eng Motioun schreiwe gelooss. Dat heescht, hei ass d'Motioun, wou d'KI iwwert sech selwer schwätzt, wat d'Regierung misst maache fir si an de Reegelen ze halen an op déi Geforen opmierksam mécht, déi vun hir selwer ausginn. Merci.